Ja gut, wie soll noch wissen, dass... Ja, ja, aber ich wollte ihm gerade schreiben.
Ja gut, ich kann auch mal frohen, ready.

Keng Angst. Weiss bom huet getraff.
Ma de König Buhu ass do grad bësse geféierlech am Fortzéien. Oh nee, keng Wards fir mech.
Ech hu Feierblumm. Wéils du e Wee, Sam?
Ech huelen den Gëgëdem oben. Ween ass 5? Si. Mir hu keen Donkey.

Eng Bomm, okay. Du bist du bist bis Nostand op de feierte ge nee.
nee?
oh, ganz bisschen
hue dich der ich kennt katzen
nee oh, ich guck mich ist nach oh.

Do si scho rem, dat ass scho rem guer net gutt. Dat ass scho rem eng Streck, wou um Ufank rem nëmme gewaved gëtt an da gëtt erëm vir fort gefuer. Dat ass eng typesch eng Streck. Merci Gilles.
Gär geschéen. Bops, Bofske sei Dank.
Sei blöd, Bof, Bofske.

Du muss e bëssen oft feelsch da muss ech so vu gëschter
dass mir kriddelech ginn hei wat bei Mario Kart 8 wat ëmmer wat zwee kënnt lo ass et bis méi spéit
läit den hei vill besser wéi den aneren grad éischen
Don gi komme mech snipen an e pak dët vun der Säit wat de fakt jod.
Bob 7 wat leeft.

Oh mäi Gott, elo ginn déi Items, elo geet dat scho rëm mat den Items hei. Ah, fick dech, éierlech gesot.
Ja, okay, dat, dat kënnt do mega unlucky ginn, dat hei, wa mer net gläich no vir kommen.
Oh, Red Shells, oh mäi Gott, geet eis den Wee.
Hat ech zwou Bommen hei, wat maachen ech domat?
Näischt héich gesot.
Nice Donkey.
Ech wëll eng Red Shell um meng Green Shell hei mega domm ronderëm an se trëfft mech natierlech. Wat da soss? Ja, leschten. Gäil. Ass dat dee Quatsch mat deene random Greens?
What? Wou ass déi rout hierkomm? Fuck.

Ech hun den Donkey Kong am Shortcut mengen ech rof geheit. De flitt ëmmer am Shortcut rof.
An der Kéier läit eng Banann. Ech gesin.
Fuck.

Schrom bringt man net vill an Ekro 3 Schroms man vir Rummer Dat ass net grad cool An nach e Schrom an e krit nach eng K3 Schrom Firmer Wës dat zielelen? Oh si geféilt Schein, schein, schein an du gëss ja gutt. Fuck.
Oh ja, wéivill Red Shell hunn se nach?

Na egal, dass dann net sou schlëmm gi. Iwer mengem Gléck nach drenne gerett krut sou bësse sou e ganz bësse. Ass si wéinstens och net leschte ginn. Krut Gott sei Dank e süsse Boot zum Schluss.
Ah déi Strass kennt sa Streck. Do fannen ech ëmmer Mëttelfeld vir, all Kéiers. An dann herno ginn ech geowned a gi leschten oder landen op alle Fall ganz hannen.

Ah.
Ze zit eng eng Red Shell op 8 iwwer net.

A 4. Gutt Job.
Nach eng Ronn. An zwee Bumerangen, alles kloer, an ech gouf gebufft. Dat sinn Cher, ne?
Jo. Gi hunn 3 Pflanzen! Oh mäi Gott, deene geet et awer wierklech genau esou wéi eis soss. 3 Pflanzen, ja gutt, do hunn ech keng Chance.
Oh, Bob op nach gut. Yes.
Bob 3.
Lol, an der kenne ich tatsächlich am letzten Moment nach geklaut. Let's go.
Sam, wat hues du lo nach den. Fënnef, fënnef. 5, nice, good job. 5, good job.
Et ass halt wierklech, also et ass haart wann s du alleng mat deenen hanne bass. Mhm, jo, du gëss jo vun alles ugegraff quasi, gëss richteg ragezunn. Et war wierklech matzen am Cope mat deenen, si fueren duerch d'Items, si kréien ze 3 Pflanzen op eemol, op eemol einfach sou. Ech hunn domm gekuckt, gell.

Probéier dech direkt mat Windschatten ze boosten oder sou. Ech hu 4 grad, ech hu Schrumm op 4, dat ass ganz gäil.
Ech hu Mënz op 4.

Ciao Jongen. Ciao. Salut merci. Ah shit.
Schéine Weekend.
Ah bon, si déi rapen sech hei selwer bëssen.
Ja stemmt.
Den een dee fiert hei mat enger Pflanz sech soll duerch geil.
Lol ech krut eng red geklaut. Ok déi kréien ech dann. Ok chill.

grad an dem Moment an de Shortcut gefuer oh, oh, nee. mm.
ja, da bist ging Sonnenflug auf hm? nee, net unbedingt schön die bisschen och geübt wie wie so schlecht ja, ich renne immer an de pneu vom Flieger hält darum dass es de schwere Charakter mittlerweile ist, net Woomi.

Egal, fuer du. Ass dat awer erlaabt, oder? Natierlech ass dat Ja. erlaabt. Ah, okay.
Hues de lass gelooss an ass si op den zweete gaang? Mä Also. si, Ach.
si sinn do gebremst ginn an ech koum no a konnt se iwwerhuelen. Do kënnt eng Wedgeshell op dech an nach eng, zwou Stéck kommen op dech. Ah, okay, ech hu zweemol Schutz. Wien ass dra-?
Oh nee, net scho rëm! An Doppelwürfel krut mat enger Mënz. Ah, gäil. Egal, ech si wäit genuch fort. Ech leeën nach eng Banann an d'Zil.

Schéin.
Ech sinn Drëtten. Ech probéieren Éischten ze kréien, mä. Ech hunn Dräier Schtroumpfs, dat ass ganz gutt.
Ech hu eng Banann, mä ech kann déi net wierklech hei leeën, et ass ze geféierlech. Ech schmäissen se fort. Oh, ech gouf vun enger Green-Shell getraff.
Do gouf ech sou gewaid mat der Green-Shell, wéi mech eng Green-Shell einfach komplett aus dem Konzept bréngt. Oh mäi Gott.
Come on. Ah, Triple Greens. Ja, okay, dat geht irgendwie nach. Hey, what? Ich bin Willi op 4. Oh mein Gott. Ich, ich bin auch nach Willi.

Zéngt, nee, drëtten. Häss du mech lo mat der Flanz gebufft, da wier d'Renne grausam ausgaang. Dat war mega knapp. Holy shit, war dat knapp. D'Flanz huet schonn no mer geschnappt.
Hie kritt natierlech dräi Red Shells hannert mer an da kënnt eng Blue op mech. Iwwer net.
Putain, wann ech gelift. Okay, da sinn déi zwee Litty Strecken elo mol fort.

Mee si hunn ëmmer red shells, et nervt. Si hate grad mengen ech 4 red shells oder esou, mee jidderee vun hinne krut eng red shell oder wéinstens 3 Stéck. Ech hunn den éischten ëmmer erausgeholl. Eng Blumm an eng Pflanz op Aart.

Ah, den dritte Gepill leeft guer net. Waart mol, nee dat leeft op null. Nach eng lech Kurs, dann hun mer gepackt. Do dürfen mer net zevill verléieren einfach. Oh mei Gott ey, wat ass dat do? Nëmme Scheiss kritt des Kurs gell. Soll mer wielen? Äh, Flughafen, keine Ahnung. Ja.
Ich hab keine Ahnung, mir dürfen einfach lo kein, mir dürfen einfach lo ganz normal rennen. Was wir lo hun. Wenn wir lo verleieren, dann, also wenn wir lo Top 4 kannst sein, dann, dann ich mein, dann haben wir so verloren.
Let's go.
Du hast auch immer einen Kurs geil, ich habe dicke Quatsch.
Boah, dit zitt sech zréck fir eng gutt Item ze kréien.
Net grad déi Schein an dem Spill hei.
Ne. Ass nëmme Planzen hannen. Hm, jo.
So, Positiounen?
Äh, 6.
Mäi Gott, wéi. What the fuck? Dat war meng, sorry. Wat ass dat fir e Speed drop? Lo mol ouni Witz. Holy shit, dat ass net normal. Ech hu se hanne gesinn, déi war grad an der Kéier a boom war se op eemol do, ouni dat ech eppes maache konnt. Ech hat nach dodged, dat ass. Ah jo, keen Item, mee se gëtt einfach net getraff. Oh! Lol, wéi war keng.
Do war keng Bomm bei mir.

Redshell kënnt dir op mech? Jo.
Fuck man, dir yes. fir gang. Gutt de gesnipe mat der Bomm. Nice, gutt Job.
Nice Jules, komm let's go. Hunn et och keen Item, sinn zwee. Dräi.
Deen huet do Boomerang oder wat huet deen do? Ee Bo huet Boomerang, jo deen trëfft mech. Ah, klenge Wichser do.
Ech kréien natierlech erëm nëmme Mënz op eent.
Ah ja, gutt. Soe mol, wann s de iwwerholl hues oder? Ok, rip. Oh, huet en. Ech hunn eng Bomm.
Leider.

Na, ech mengt dass duer gaang.
Leeft mer weis duer gaang sen. Wann déi 48 Punkte Virsprong hat.